Naende rituko rinde rigiya minto mwanyageti nge tokoumera nase ekeoroki mang'ana na ekerenta mang'ana nyomba eke, ng'e rinde twegere na gosemani na koinyorani na gotebererani igoro ye ching'encho chimbu chingako na oboroso bwaito buna egesaku buna mwanyagetinge, ekiagera ebi nabirache gotokonya, bikonye ebigori bia bono, bikonye na ebigori bigochia motwe. ebigori biri biamenyete, biri bira abaibori baito gochia nyuma, igo bare barenge abanto babwate esiko gete, babwate obomo gete, babwate obwanchani gete, babwate okoigwana gete, babwate obotoereru gete, ebi bono iga bitoborete. Nabere buya minto mwanyagetenge, ki tokonya kwegera amang'ana aya naende twaboranie, buna rero ntagete korabainyore iga, inki gose kiare kogera aba abakoro bakoronto ase tore. Batwara chimbwa echi chingiya chi'okoigwana, ogotebererania, ogosemania, ogwanchana, ogoitonana, okorigania, bamanyete inki oboiri, bamanyete inki chiombe, bamanyete inki ogosesenia, bamanyete inki etugo, bamanyete ng'a ng'ai. ebinto buna ebi omoka abwenerete gokorerwa, ng'ai mokoyoonia ning'o? Bamanyete ng'a bwamwabo ning'o, bamanyete ng'a tata moke ning'o, maame ning'o, yaani babwate chimbibe chi'amasikani, chimbu chingiya chiare kogenda ne chinsoni chi'egesaku. Aye bono asore, ebinto ebi nobiche, nobiche, nobiroche, nobimanyete. Aba baito egento kiare kogera buna bakonya kogenda togocha kotwara ensemo etabwati mochoko ase egesaku giaito na ase eng'encho biria bare gokora ntori kobikora. Buna bono eke igoro igoro, eke igoro igoro, eke igoro igoro ninki? Omanyete ekeigoro igoro tokoigwa erieta, abange baito ntomanyeti ninki ekeigoro igoro. Abagaka bakare na abang'ina rigia oyomo moborie ng'a ekeigoro igoro ninki? Esubo nero yarenge ekeigoro igoro, esubo ninki? Ng'a erinde akoerere agotebi ng'a ekero bare kogenda nyangi. kogenda nyangi nokwaroka, ekero bare kwaroka na kogenda kwarama, ki baraime, eki omosegi are kobasemia, eki omosegi are kobachoka, naki are kobatebia igoro ye egesaku. igo bare kobwatana ta, naende igo bare kwegerigwa amasikani aya, naende bateba buna ki bagocha korwa nyomba basesenigwe nabaibori babo. Ekero tata abore na tata bora ango, akoeire oboseseni bwa gwasia ng'ombe na gwasia abanto, gokorwa agwo naende binto biria kwaroche ase eke igoro igoro. Ekiagera biarenge esubo, tokobiirora gose tokobigwa. Naki yarenge ng'a oyoetire akwo, oeteire that transformation, eh, bwaramire oeteire enyangi osokire, tikware komokorera gosori, Why? Because in him, in her, obekeirwe instilled discipline and responsibilities as a grown up. Igo eke igoro igoro ekiare gokora omonto omanywa buna obeire omonto omonene, naende bono asikwe na kera omonto. Igo baba ogosika, tata ogosika, sokoro okoa amasikani aye, abana bagosika, ekegori kiagosika, abagokorwa nyuma mbagokoreka aya, yaani esiko yarenge koreta omochoko omuya ase obotoereru bwenka na obwanchani bwa omochie. Bono ase tore ebinto ebi mbiya. Inki kiare koba igaa? Chinyaangi echio omanyete nchiabwate ebinto biare koreta discipline. chimbu chi'omonto, egento nkero kiare korokwa omorero. Omorero oyo okware konyorenda torima, morero omonto omogusii tore korima, no morero nonya jikoni ya abang'ina tore korima, omorero oyo orengeo rioka ekiagera omorero na obogima. Association theory, omorero na obogima. Bono omorero oyo riria okwarama Omosegi yare kogotebia naki okonyorenda, kwanyorenda na ebitugi na kera egento torima. I- eke na ekiya are gokobekera a sense of responsibility. Naende atatiga omorero oyo, egento nkero kiakorwa esuguta. Esuguta is a plant, kware korenda nero tiyoma. na ogwesiberia na ogokora kera egento, amache onsi pi na okobeka erinde tiyoma oborendi obo was a reflection of your life in future. Naki oroche eh, ebigori ebio bitwarerete amasikani naende biesigete naende banchaine ase eng'encho Yesu bo okwara amakori baaramete Bagasesenigwa, bagaseemia buna ekero ore nabanto bamino naki obwenerete koba. Inyora iga, enyangi y'ekeigoro igoro, ekeigoro igoro, egesongo is a dramatic imitation of your future. Lakini bono enchera omogusia are gokereta, iga are gokereta ase okogo okogosori na kokogosa. Barosie enyongo y'ebitee iga. bitatire buya birosiri, enyonga eye yatubu riiyo ri- ri- ribese iga, yamanya kobugigwa, yasokia amariogi buna enyang'au, yamanya gotebiwa ekorangeria, eye ne edrama

kwoboa ekiore ime gwatebererigwa eke na eke na eke aria esike nere yare korigigwa korwa roche na abasubati yabumbwa egetumba kere eke kiarosigwa kiamanya gotwara e image omofwano. omobwekano bw'egento gekorokwa obogima, aria aria aria kwerora, aye buna omosacha, aria aria aria kwerora, aye buna omokungu. Ah ebichabero bi'eke igoro igoro biarenge ebinge, rakini mbiare kobekwa bosa, ebichabero bi'eke igoro igoro mbiare kobekwa ase eng'encho mbiabwate eng'encho yaye. Buna bono. Amagwe nkobe kwarengeo, amagwe omosogwa, amagwe omonyenya. Manya rigwe ri'omosogwa ekero riakobetire nerikong'u, lakini nabo rikuru rionsi. Rengereria eki ninki, oche ontebie. Rigwe ri'omosogwa ki riakobetire nkoigwa ore bororo, haya rigwe rinde. Erio omote oyonde omonyenya rirori nabo rigokobeta rire very sharp rigende ime ndirwe na korirusia nabo okonyora riarosirie amai amaira ebe ori inki biare kobekerwa ase eke igoro igoro. Ntagete naye okore research eywo erinde oche ontebie. Nari, nari ndare gose nko, nkobwatani tore ase o- okomanya amang'ana aya ekegusii. Ebichabero binde biare kobekwa ase ekeigoro igoro gose ebomba eria yarosetwe egetumbegero eke, chintamame, ching'ende nabo kware konyora ebinto buna omoneke, yaani e- e- e- chi- chi ebichabero biare gokerosia kiarorekana beautiful, kiarorekana buya lakini kebwate eimechi gete, eimechi eye ya obosacha na obokungu, naende yamanya gotwara chinyomba. Kworokia omosacha na omokungu na egesaku ng'aki kiabwenerete gochorwa kimanye. Chintoba echi chia chiaoroki chiatenenera gose na abana gose na abakungu riria ore ime nari kware koererwa aye onsi pi. Kiogosoka kwabeire omonto. Abasegi, chimbu. Lakini bono ase tore bono minto mwanyagetinge, abamura aba abake mogokina, um, nonya na ase enywomo, ekere egento okiare gwatorwaria amaiso marore, gwatebiwa ng'a iga igo ogokora iga, yaani ase eke igoro igoro is the philosophy ya omogusii in life after the ceremony of initiation. obokong'u borakobere, obwororo borakobere, oborendi oratware, nabo bwagotoka ase ekeigoro igoro, gose egetumbagero. Ase esystem ya esubo, esubo, esubo ya omogusii yare gotoka, enyangi ya okwarama. gwasemigwa mpaka kwarwa nyomba nere eye yarenge gokora eke igoro igoro. Ki gwakorire kwarama, kwaretwa ase aba abaibori bao, abaibori bao bagosesenia, ogoseseni kori nkoiyo bono. Eamate eria yare gocha teiyo bono. Yaani mogusia ominto twairire ebinto tari na ntokonyara kobikora lakini twabitigire ng'a nebibe. Twarengereiri buna chimbwa echi nchibwenereti ekiagera maybe ebuku yakanire, maybe chingaki chiarire, abagusii baito abange igo bago assume, rero ntumie erieta erio, bago assume yaani bagotiga buna eki giaitirwe na echingaki, engaki ki eki? ase eng'encho kwagenda esukuru ogasoma ebuku bono oroche buna oko nogoeterwa, bono ase eng'encho eywo. Boigo ekombokaiyo ase chimbu chi'abana baito, boigo ekombokaiyo ase enyuomo yaito, boigo ekombokaiyo ase obomenyi bwaito, boigo ekombokaiyo ase oboiri bwaito, boigo ekombokaiyo ase emeyega y'omonto ominto. Nonya nemeyega bono togokora, ntori kobwatia machiiko amoyega, atokoyekora ase eng'encho y'ogokorwa. minto, motari gwancha toche amo tomanye amairi, totware obomogete buna ebisaku binde bionsi biakorire, oise kogenda boikoyo, oise kogenda botende, oise kogenda bomanyi moina, oise kogenda borumburo gora, igo okonyene abanto aba babwate obomogete Abasacha bare amo, abakungu bare amo, bagotatera egesaku, nonya na abana aba abataterete, bamanyete omonwa obo, bakogamba ekiabo, ogosoa mwabo, bakogamba otamanye, rakini omogusii minto mwanyagete inge. Aye na okwana noka agwo egeswahiri kiao na egesongo, kera omonto omanye eki orengerereti. Igwa, kende ebirero bia abanyene abande, chiamate echi nakwanire, nonya mbogere moina, ontebie gose ngokwana bare omonwa onde otari oyobo. Abageni na mocha mwarure iyie, rakini gusii minto mwanyagete inge, timaeti na tosigire, timaeti ase abasegi baito bache, eh, noborai, mentorship, Timaeti ase yacha, ekiara mentorship y'egesaku igo ekorukwa igoro ase oborai. Ekero twagatwarire emeyega y'ekegusii twainyorania ebinto ebi, igo biare gosoa abanto ime naende mwainyora. Emechando nere ere chinka ase eng'encho totari kobwatia ekegusii, emechando emenge. Tiga ngotebie iga. Emechando eye kware konyeitona omanye the origin and the igo okonyora richibu. Na abagaka mbareo bataragenda batarasemberwa mware gwancha batotigere batotebie erinde emechando eye ekee gusii mware gwancha toitone ekegusii gieito tweanche twanchwe minto mwanyagete inga. Ekero okorigereria emechando ere ase abasae na enyuomo bono iga, igo okorigereria nyuma kwanyora ng'a obosegi obo ogoetereke igoro igoro oko obwanchani bwarenge oo ase ekie ase abanto abamo bare bare emiaka eyemo yaani abanto bare ekegori ekemo. Igo yarenge buya because mogosuka buna egeneration, mogosuka buna ekegori, mwanchana buna ekegori, eke ki giachire, eke giacha. Bono iga, bwanchani bwa bigori mbori kororekana. Kera omonto na omonto, obe omogaka obe omwana yabeire echogio, chogio eye tegotokonya minto mwanyagetinge. Na echogio eye yagerire nonye na ebinto bigokorekana emechi nechi nechi chia center nechi market eh chichiro chiaito eh ase obotondi bogokorwa ebinto biabeire ebibe oise gotegerera amang'ana abagaka bagokora na abang'ina na ebisaegete igo ogokona mpaka kwanyora ng'a gwakonire minto igaa noo seito igaa noo tomenyete na omogusia atebete iga tobeka bonyira ase kwaiga ma. ekiagera mambia noirane bokonyiri. Igo aanse yaito iga aminto ntoribwenereti kobeka bonyira bwa gento kende gionsi ekiagera obonyira obo nintwe bogocha konyiri bobe nobwa amae bobe nobwa oborai bobe nobwa obogambi bobe nobwa kende gionsi. Rigereria buya, obonyira bwachakire korekana gusii ase enywomo. Oin igo naba omobwekano ase enywomo, ase obosegi oboke oboke bwe chindemero, ase enchera abana bachakire koria ebinto batabwenereti koria, mokoroka drugs egesongo, kegusii ebinto ebi mbiarenge oo. Egento kiarenge gusii namaru y'abagaaka, omote bw'abagaaka, binto mbiarenge abana bare gwesoi, naende abasegi bare gokorenda mpaka kwaba omonto omonene gwatwara efamiri kwamanya korokwa omonto. And we didn't have sex for leisure, yaya. Sex was for procreation and not recreation. Iga ebinto ase engencho totanye kwegera ase ekeigoro igoro, gose egetombagere eke kiabwate omobwekano bw'ebinto bia mwanyabanto na obomenyi bwa mwanyabanto, naki ekororekanera twaochoganire. Nkobasaba minto, tiga tonya kwegera Karia gake torabwate, togatumie, tokogatumia nabo oranyore toko tokorosia egesaku gekomochi gotena buna ebinde. Gaki tiga gotiga egesaku giaito kegosirera anse, choka ebinde nonye na eke igoro igoro nkere keirane getosemi because it was a transmo a transformive method ya ogotosomia Korwa ekegori gochia ekende, twaonchoreria obogima, naende omonto orwo aigwete na bono obeire omonto omonene ogosikire ochaka gokora ebinto buna omonto osikire mpaka otenenie egesaku minto mwanyagetinge, chinyigekero, chingako, oboroso bwaito negento ekenene ase obogima bwaito. Naende ekero tokobotiga nkwereterera tore. Mwachamiila ni mtumwa. Naende okoba omotomwa forever tori gocha kwemanya, tiga tosike ekegusii giaito, tomanye ekegusii giaito naende togendererie ekegusii giaito. Igerera ekegusii na igaa igo ngokwana korwa ase Enogo TV ekereta amang'ana nyomba kebwenerete ase ogwesomia ekegusii. Oyo nomwarimu Obino Nyambane. Mbuya mono.